Hello hello umm Zahan cu Zahan cu U.A. ram U.A. ram ṭhioṭhio hi ti cu. Vai lo, nu le va ai ṭhenmi pawl hna an nu nih khan phone a rak ka chawn. Cun an pa zong kha ṭha tein keimah he kan i chawn i cucu zei thil dah a tlung ti ahcun annih cu sushi ṭuanmi kha an si le Sushi ṭuanmi cu an si i phaisa kha tam nawn te an van hmuh tikah khan vei lo atu pakhat nu a vate chung kha kan ti ko la cu mu. Pakhat nu a vate chung paw nih khan ka hin dong li dong nga hrawnghrang an um i kha paw nih khan a nupi chiatnak lawngte khan chim hnawh peng. Cu ti sieh, kha ti sieh phone kan chawn zongah a tleih lo ee. Hei ti bantuk. Zarh pahnih ai puma hi a lai thuam te pawl hna le a thilhruk le a suiṭhi awih te pawl hna ti bantuk hna i manu i a vapa te pawl a chung pawl nih khan an thangchiat lengmang. Khakha chiat lengmang tikah a donghnak cu an celh lo i, "E, hitihin si. US an rak phan lioah khan Annih kha a vapate chungkhar pawl he kha hmunkhatte ah an umṭi. Khakha kei ka ruahnak ah a vapate innchungkhar pawl kha miṭhalo phunphai cu an si rua ka ti ee, kei ka ruahnak ah mu. Ziah tiah cun Raw zong khi ṭhaṭhi te an ei ngam lo ti si. Khin thangchiat lawng khi an chim peng i khiti kan si til ah caan rau a um tahchun ah phanka ti cu US ram phanka ti cu appointment kal zong hau cu hnu ah a vei lo motor zong an cawk rih lo tikah an nei rih lo tikah a zei lei poh appointment kha kalpi hau le sizung lei zong sizong ah a kalpi hau tikah mah paw zong kha An kalpi duh lo ti si cuh. A vapa te paw chung pawl nih a vapa nih le nu bantuk zeihmanh holh ngam huha lo pasal pipi si, nupi le ca zong a dirhkam timi um lo bak in khiti khin zei kan ti la, a chung pawl hna cu hehche tiah a chung pawl lei ṭang bak i cu a um ve ciammam le a nupi pi kha. Phet seh tiah an nam neh kan ti ko lah cu a nupi cu ka hi a chung zong an um ve lo la mu. Kha bantuk kha si a nupi zong zeikhom si zong a rian ka ṭuan hau cang ti le UN anmah an rak phan lak an rak phan i an rak lami Khezwa ka pawl nih khan A tlawm bik thla thum ta cu i din chung ko law an ti len zongah a rak phan i thla khat tlawmpal ah rian a ṭuan colh. Rian a ṭuan he seh tiah mi tu kha bawmnak a hal hna. A hal hna tikah a vapa chung le paw nih an duh hoi lo. Le a vapa le chung le paw nih an bawm maw tiah cu an bawm hoi lo. Ruat tuah u. Zei bantuk minung dah nan si? Laimi kan tampi u le nau ma aa daw lomi He ram ah kal hnga dingmi Khrihfa kan tampi nan thei maw? Mah khakha si tikah rian cu aa zuam a zuam i a hoinu sinah sushi cu a va cong, va cong, va cong, va cong i sushi a van thiam tikah atu ah dawr nganpi cu an van la le an van ṭuan cimmam cu a vapa te paw chung kha Hika hi dong sarih veilo an dila khuapi cu dong sarih hrawng an um lai khi a pa le chunglei he a nu le chunglei he an tam ngai ka hin Indiana zong ah khin tol le che an um ko khi kha bantuk kha si tikah khan ka chim duhnak cu a nupi a nupi chiatnak rum ro lawng kha a va le chung nih khan an kawl tikah a nupi zong nih a celh lo. aa celh lo tikah zeitindah kan tuah lai aw an ti i cucu inndang inndang an chuak cang ko cu mu. Inndang an um hnu hman zongah ṭhut thiam lo, dil thiam lo bang i an van namneh peng peng zungzal cu. Khakha si le vei lo ah a cheukhal a vei lo a va le chung a va le chung khal a dang pawl le bang nih cu zeitindah an rak ti ti ahcun Na nupi hi mak ko ca, nupi hna tham cu a hi tol la che ṭhit kho si ko ca te nang tham cu sushi zong tol la che sushi dawr zong lian pipi pe nan ngai na ngai ko cu na nupi tham hi cu mak ko ca ti te hna ka an rat ti peng cu zeiti hmanh a ngai u thlat chuah nan hmu lai lo nan thei maw thluachuah nan hmu lai lo mah hi hi zo kan fanu si zongah na fanu si zongah na chungchuak fanu si zongah na u nupi si zongah na nau nupi si zongah va nupi an nei cang zeitik hmanh ah i thlak hlah i thlak naisai hlah na rian si lo ma kha laimi cu kan fanu le hna va an nei kan va kan u le hna va an nei ahcun khi an innchungkhar tiang an bongbi angki an kheng le an um le tiang i nawl ngeih kha kan va duh na nai lo na rian si lo mah ca pe thluachuah nan hmu lo hi mu thluachuah nan hmu lo pathian lung zong nan tong lo na vei zakhat kha na cam len zong bawipa nih a nai lo i ralring u ṭihnung tu khuar bantukin nan sinah ra phan ṭhan lai hi nan theih maw le a ma cu cu a celh hrim celh a celh ti lo ca ma minu zong cu a vapa he zan fatin te an na si peng a vapa he a zan fatin te an na si peng a vapa cu pasal ti cu a kut zong cu va thlak can zong cu um ko la cu kan chung paw zei ah na rel lo ti phunphai zong in ki an tampi cu e ram ah an nu cu a ngei chia tuk le a hoi le inn ah khan zan khat a va riak che zan hnih a va riak che zal khat ah veili an na si peng tlong bi cucu ka thei mi si mu an min chim tha lo cucaah lai lai mi hi tha tein kan i ra ring hau Nan i ralring lo ahcun Kharifa na si member na luhnak nih khi van ah an kuat lai lo. Ka fale an um timi hi na ruat lai. Ka hmailei caan ah a um rih timi hi na ruat lai. Uh, uh, pakhat kan chim ta lai. Kalemyo ah mah bantuk dawng pawl hna cu an um ve cu Kalemyo ah kan chim ta lai. Kalemyo ah an fapa caah Laitlang lei ah nupi cu an va ṭhil le a nupi cu aa lai lai lei ti cu khe zei nek phunphai in maw an van um hnga a va le chung nih khan hechet tiah an van nam ne ngai. Zingka zong khi e khep tuan te a thil vialte an sukter. Cun rawl vialte a chuan dih hnu zongah khan la inn ti cu mah bantuk i puanchi i inn ti an ṭeihter cu ti bak an ṭeihter. An von pam chih nanu chu, uico nu ti te hna kha an rak ti cu. A fak taktakmi bia mi fanu kan ṭhit cang i a vei lo kha bantuk i a tuahmi an um cu. E, thawng ka theih, um, Baibal hla ai tel cang. Mai an pa hi, mai a hringtu an pa hi a fapa caah midang nupi ṭhit ko na te i khi ti hin a vei lo ah a lungput hi dik lo caah a chan sau lai lo ka ti. A fale hi ka hin UN ram ah hin dala da pakhat um Thumsa pakhat um, Norway ah pakhat um. Mah cu an rum ngai, anmah chung cu. Veikhat cu an pa nih, an nu nih, eh, sorry, an fapa nih hin, kan nih Malaysia kan um lio si. An fapa nih hi aa thawh le, ka pa, na duhmi motorcycle vai cit ti. Motor cycle cu ka cawkpiak hlah u. Motor cycle nan cawk ahhin motor cycle ruangah a thimi hi an tampi cang. Cu ruangah motor cycle ka cawkpiak hlah u. Ke tu lawngin ka kal ko lai ti chih ka ṭih tuk a ti. Zingka te nazi pakua hrawng lakphak dinnak ah a kal. A ke bak he a kal. Motor nih a ṭei lo. Cycle zong nih a ṭei lo. Ngakchiate, bazar ah a nu a va zul le a rak lawipa khan lamkam i maw saikeh eh, sebing a ra mongmi ngakchia nu nih a hnu bak i a ṭeih le a hmai bak ah bok tukhu i tlu le thi bak ko. Mei hi mi, mi cung i ṭhan ah ṭhatlonak kan tuahmi vialte kan cungah ra a ra dih ṭhan lai ti hi zeitik hmanh ah philh hlah. Baibal nih a ti cangmi si. Cun khai an pa kha khi can cu lo a kum lawng som nga tling ri lo an pa kha som nga tling ri lo a dam ngai ko bu i sebing nih a tei le thi a chan toi atu tiang hi a um ko ka chim tu nak cu atu i nai te nu le va lungfa bu i an then mi zong cu an nupi anu an nupi nu i ava le chung ruang ah na then cu zo tua Zeitluk in khan nan zia a chiat, nan fanu le va an nei tikah i thlak tuk hlah u, na rian si lo. Nan thei maw? Baibal nih duh lo. Na unu na farnu si zongah a zeilei paoh ah khan i thlak hlah. Anmah te i um ko hna seh, anmah te i dir ko hna seh, zalong tein kal ko hna seh. Laimi cu si lo kan fanu le va an nei, kan fal le va an nei ahkhin ai ai ai ai an innchungkhar um le kheng tiangah nawl va ngeih kha kan duh. Na vapa cu khiti si ee, na nupi cu hiti si ee tiah nan rian si lo, nan fale sinah a rak tlung ṭhan lai zo. Baibal nih chim cangmi si. Keimah nih ka chimmi si lo. Laimi cu ruangah kan zia a chia tuk caah hin nunkhua sau lomi, thi caan cu lo i thimi hna an tampi. Ziah Pathian lung kan fahtermi tam tuk. Cu nuva hna cu na ṭhen. Naite ah na ṭhen i an pa cu atu hi Nupi ka kawl piak u a ti hna le nu no te cu atu hi an kawl cuahmah cu. Zo. Nu no te cu phaisa an nei lai i US ram si caah Laitlang lei hna maw, Sweden ah an nei cang caah India lei hna maw, Malaysia lei hna maw a va ṭhit ko lai. Thluachuah hrimhrim a um lo. A chung le zong thluachuah an um lo, a um lo. Mi innchungkhar Kong ah va bawi tuk hi nan innchungkhar caah thluachuah a um lo. I thlak hlah, na rian si lo. Pathian nih duh lo. A pahnihnak ah a vei lo. A cheukhat cu mi kong ceih rengreng ah khi an duh. Mi kong ceih lo ah an um kho lo. An ei ka zong thaw lo. Company riantuan mi Ai ai ai. Mi kong an ceih ahhin na fale ca an thiam lonak hi nangmah mi kong na ceih tuk caah si cu. Nai fiang maw? Na fale bia an ngai zong bantuk an sawh tukmi khi nangmah nu nangmah pa Pathian nawl na ngai lo i mi thangchiat nang lawng na chim caah hi a si cu. I fa sak hlah u. A hman ning tei ka chimmi si. Nan ning a zak ahcun vawlei hmai ma nan khap ding si lo. Nanmah zong zeihlei nan si ṭung lo. Biakinn an a pum. Biakinn ah ziah an ni te chung hi an ra lo ee. Zeihme an tuah hnga? Aw, tuni kha an pa kha bazaar hna a van kai ti men hna ka hmuh le zei le zei thlem he an tuang. Mi kong ah i thlak hlah. Na rian si lo. Biakinn ai pum ahcun na thinlung dilah Bawipa kha ṭhangṭhat. Thla cam. Bawipa sinah lawmnak bia chim, Bawipa kaa lawm tuk. Tuni can tiang lam na kan hruai cah kaa lawm tuk. Kan innchungkhar tling tein biakinn thiang na kan phanter cah kaa lawm tuk tiah Pathian sinah khan na thinlung kha bung ko. Mi kong rumro ah khan i thlak hlah u.

Hei ti phunphai, mi kong kheng fei law, mi thangchiat a hmangmi pa hna zong an tam ning hi Laimi lakah lungua a ṭha lo na hihi. Pa bik mi kong ceimi minung na si ahcun na fale caah chiatsernak si ti hi i theih. Nu bik mi inn chungkhar kongah A vei lo nai thlak tuk thi ahcun na fale cu a chiahsernak si ti hi theih. Nangmah nih cu dilrim lakin mi an si lo ning an thang an thang na van chiat chap hna le na fale na fale zing fatin te zan fatin te an zaw peng hi zei ruangah a si? Mithang na chiah na chim tikah na chimmi minung cu an dam, an a lawm, zeihmanh an thei lo. Nangmah lila cungah a rak tlung le na fale an zawche, nan pa nih rian a ṭuan zongah, lahkhah a rak tho zongah nan khong kho lo hi na thei maw? Zola, profet Zola sungah a chim cang Pathian bia nih, an rak chuahpi lai. khoika dah a chuak dih timi an thei lai lo ka chim dih lai ti kha bantuk minung pawi an thazang vialte kha cucaah khin nambat ti thangso na du ahcun a tha tein innpa zong hi daw hna atu keimah cu innpa ka daw ka daw tuk hna atu kan innpa hna mirang le minak longte an si Kan innpa ka daw tuk hna. Laimi an an um Laimi poah dongkhan ni hrawng an um ve le anmah poah zong ka daw tuk hna. Zeibantuk kan thangchiat keimah keimah le bang hna cu online i bia chimmi mizapi hmai lakah a langmi ka si tikah ui a ka timi an um, uico a ka timi an um. Zei tiah a volk ka pammi minung tampi an um. ka pam hna lo dawtnak in ka dawt dawt kho chung bak i ka dawt hna aho hmang ka uam hna lo makha bawipa nih duhmi si mi innpa kong a vai kha mi va kong a vai kha mi nih sushi tuah ahcun hei tuah duh ve online lai thil hna an zuar ahcun mah nih zual duh ve na rian leo kha i kha hau lo Pathian nih minung hi ṭah le in a kan pekmi cio bak i kan ṭuan tikah kan ṭhangcho. Mi kong, innpa thangchiat, Khrihfabu thangchiat, cun pastor hna thangchiat, mah he rian ṭuanṭimi, company hawilakom le pawngkam hna compalen tuah thangchiat, a ṭha lo Laimi nan tampi cang hi, nan thei maw? Atu naite i ka chimmi nuva hna kha zeiruangah dah an na ṭhen? An vale chung ṭha lo caah a si cu. An vale chung ka hi dong sarih an um cu. Na nupi cu eh a suithi zong khi vale chung zong kuat duh lo i amah vial lawng suithi ngan pipi ai cawk hei ti. Nan na seng lo ma kha nan rian si lo. Na u le a nupi cu nan u le an nupi cu anmah te i an um lai. Nan rian lo kha ṭuan hlah u. Chiatsen ah nan sinah ra phan ṭhan lai maw khah? Lung a ṭha lomi, Pathian nih duh lo. Anmah zong cu innchungkhar caah peihmaw an dirkhor le sushi dawr hna an tuah, khua lei hna hetche an kuat, ralzam hna an bawmh. CNF lei hna hehchet tiah an bawm. A laam kip in inn hna an i cawk. Cucu maw nanmah nih cun anmah na u nan ṭapa i nupi cu an thang nan chiat lengmang nan chiat lengmang atu cu nan ṭhen tikah nan ṭapa cu nupi dang kan i kawl piak lai nan ti chih rih. Pathian hna tla law zote u zote u hi nan tuahmi hi Nan fapa, nan fanu i a fale chan tiang, chan thum tiang a tlung te lai. Zo, Baibal nih timi si mu, Baibal nih timi si. Cucaah ṭihnung tuk, ṭihnung tuk. Pathian kan zum ti hlah u. Nan zum lo ruangah nan chungah biatak um lo, Thiang Thlarau hmehchunh ah um lo ca kha bantuk i ngam bu i nan tuah ngammi si. Mahle innchungkhar ca hmanh ah thlacamnak tuah bal ṭung lo innpa thangchiatnak va chim mah ṭa le hna i nupi le hna va mol chiat mah le avei lo i nupi le hna i mah le far le va le hna i mol chiat lengmang pawl kha zeitik hmanh ah

Na zo duh lo le chuak ngai hlah. Keimah ka chimmi cu biatak lawng ka chimh, nan thei maw? Biatak lawng ka chimh. Aho minung hmanh ah ka ṭan lo. Pastor zong, Reverend zong Lairam ah a ding fel lomi paohpaoh ka nganh hna lo. Ka chim thluahmah ko. Cucaah khan zei kan ti lai? Kanmah pawl hi cu Pathian nih kha bantuk i chim dingah sathauthumi kan si cang. Kan thei maw? Sathauthumi kan si cang. Mah caah khan khi kan, kan chim tik zongah khan hna ngeimi nih khan theih ko u. Asinain nanmah Pathian nih pek le khuati chim ding i pek ṭung lomi mah ṭa len zong si lomi pawl nih nan tuah ahcun mah kha buainak a um khah. Ka vaivuan, ka bia na ka vaivuanter tluang zathang kha. Atu i pahnihnak ah ka chim ṭhan ta lai i mi innchungkhar kong, mi nuva kong ah zeitihmanh ah va i thlak lai cih. Na thei maw? Nu le va hmailei caan ah na fa nih va a nei lai, nupi a nei lai. A nei tik zongah zeitik hmanh ah i thleng lai cih. Zeitik tar in dah an ṭhangcho kho lai timi hi na bawmh khawh ahcun bawmh, na bawmh khawh lo ahcun a zeilei paoh hmanh ah i thleng lai cih. US ram i atu i nu le va ai ṭhenmi pawl hna hi Anmah ai daw komi nuva kha vale nih vale chunglei nih maw nupi le chunglei nih maw tampi hna hi ti bakin hna an rak hnawh. Nupi le lei si ahcun na vapa cu kan chung pawh phaisa kua duh lo ee na vapa hi ṭha te i chim te law nangmah sin lawngah kan i chim kha mu amah cu va chim lai cu hei ti bantuk. Na vapa hi a leng zong a kan leng duh lo ee a kan rem lo ee kan i ton zongah khi a ṭha ṭhi tein kin nanmah cu maw an zoh peng hnga la amah zong a nupi le innchungkhar caah Pasal a sinak kha biatak tein rian a ṭuan ve, a luri ve, innchungkhar kongah a cawlcang ve cu te. Nanmah kong ruangah cu maw a vei lo ah khi a dang tu chim lo US ram hi zoh u, Mirang pawl hi amah he ai seng lo ahcun zeihmanh an tuah lo, Mirang hi ṭha tein zoh u. Mirang ram tiang phan rih ko ṭung i ram thumnak tiang phan rih ko ṭung i lungfim lomi ui bantuk Laimi nan tampi hi nan thei maw? Laimi Mirang cu anmah he an la seng lo ahcun an i khang lo. Ai Korean si lo, I'm sorry. I don't care. An ti ko. Kan i seng lo, ai ka thei lo, an thei lomi kha ka thei lo ti ko. Anih cu ṭha lo va ti tuah. A thei lomi aih ka thei lo sorry rak ka chim hlah a ti bak ko. Ai mal kai mal lo hi ka tuah cuahmah lio si kai mal lo rak ka chim rih hlah a ti bak ko. Na duah cu appointment la kai dim tikah na ka chim te lai. Ma bak kha si ko. Laimi cu si ai ai ai ai Nupi le mah le far le i vale zong duhtuk in mi sinah thangchiatnak chim. Mah nih le pakhat a pek bawm ṭung lo. Na vapa cu hiti sieh, khati sieh tiah heh tiah a caancaan a ṭhen ko hei ti bantuk. Nanmah nih nan rem lo ruangah amah nih cu a ṭhen la maw? Nanmah ruangah ai a na ṭhen si ahcun chiatsernak kha nan sinah a phan lai timi zeitiihmanh ah philh hlah u, unau hna. Mu, lunglawm tein chiatsernak kha ra phan hlah. Baibal nih a chim cang. Cu ve bantukin nupi mi fanu mi fapa mi fanu va ṭhit cangka in kan fale caah mi fanu va ṭhit, va ṭhit i Vaalei i an farle nih maw, vaalei i an nule nih maw, hi chit i a rem lo, thil vialte sukter, inn vialte mohteiter dih, raw vialte chuamter, nau vialte zohter. Mah vial cu duh tuk i vak, duh tuk i um. A thak taktakmi he ram ah kal dingmi ninghal innchungkhar nan tampi. Pathian hrimhrim aa lawm lo kha bantuk kha nan i ralring lai. Nuva cu anmah te i anmah nuva kong ah zeihmanh in na seng lang um lo. U le nau zong nih nan i seng lo. Nupi le a nu a pa a simi zong nih nan i seng lo. Nan bawm khua cu ṭha te bawm u. A cu si lo i pakhat thang va chiat he ti a va ti mi innpa kong mi mah le innpa thangchiatnak kong va chim. Khrihfabu chung i nubu, chairman, pastor ṭhatlonak kong cu kha vialte nan innchungkhar caah ṭihnungmi chiatsernak lawngte a si. Cucaah khan donghnak ah chim ka duhmi cu zeitikhmanh ah minu va kongah i thlak hlah. Na innpa kong zongah Thang va chiah hna hlah. Lamhlai ummi na unau nakin lam naite a ummi nan umṭimi na innpa, na hawikom kha na unau nakin an santlai deuh ti kha Baibal phungthlukbia nih a kan cawnpiak. Na thei lai. Voikhat cu tarnu hi a zia ṭha ngaimi Inn cungah ihkhun ah a thi le a innpa nu nih khan mihi tarnu hi a lang ti lo ee, zeitindah a si tiah le innka kha va king le maw cu a chunglei taw a rak hren caah kha a vei lo lo. a rak ong lo. Mah caah khan a ra lang ti lo caah palik kha a chawnh hna i palik paw kha an ra i palik paw nih innka kha an bo i a cungah an zoh tikah tarnu cu a thi cang. A thinak kha ni khat ti cang. Ka chimtunak cu innpa hna hi ṭha te a dawmi, a rak dawmi kha maka ka thei lo um seh a thu ni ko lai cu inn cungah mah thu in. Maka innpa daw hi thluachuah si nan thei maw? Nan fanu le an va le nan ṭang le pawl hna dawt hi thluachuah si. Nampi le dawt hi thluachuah a si. Mei hihi a si kho chung i Laimi nih kan tuah awk a si. Baibal zong nih a kan cawnpiakmi a si. Atu i ka chim i nuva na ṭhenmi kha ho ruangah na ṭhen? A vapa i a unau a chungkhar pawl an zia a chiat tuk ruangah a na ṭhenmi si kha, aa daw tuk komi a na ṭhen kha, Cucaah hin Laimi US ram hi a tam lio i nu le va aa ṭhenmi pawl hna kan zoh tikah Doctor Shea Kyaw zong nih vei kha a chim. Atu kei zong nih ka tawngmi ka chim ve la. Vei kha cuka hin vei lo ah Innchungkhar pi nupi le chunglei si. Nupi le chunglei an um hna i hmunkhat te an um i an fanu i a vapa kha rian a fel tuk, rian kha a ṭuan peng. Natein a vei lo, an fanu i an nu nih khan, hringtu a nu nih khan na va hi ai. Cuti sia, khati sia tiah heh tiah a chiannak lawng kha a kawl peng. Mah tikah mah i an tupa cu a sia a lung zong fak tuk, a um zong kha aa nuam lo. Cu tikah bia va ding. Bia va ding tikah mah bia a va ding ruangah khan zuding hna cu ee tiah heh chiat tiah a fanu i a vapa kha i ṭhen hlah seh timi kha mah i a nupi mah mipa te a nupi a nu nih khan i ṭhen hlah seh tiah khua a khang ko. Cucu ruah lo piin a nu nih khan eh, a nupi a nu nih khan a timi cu nangmah uico pa hi Kanmah ruangah capei maw US hna cu na rak phan kho cu Banya kuikua te hoi hlan vialte amah lawngte i rianṭuan a rak cawmmi hna kha thei ti lo. An innchungkhar vialte lailei ummi pawl hna a vei lo an chung rual pawl hna phaisa kuai piakmi zong kha an thei ti lo. Mah cucu a van ti tikah pakhat pa zong cu pasal a nu ka ti lo ti a celh ve lo le a leh ve, a ing kho ti lo cah. Nangmah zong hi kan nupa kongah zeidah naa seng a ti ve cang. Mai a nu a fapa a nupi eh a fapa eh mami pa te a nupi nih a nupi i a nu nih khan Na dul a chuak, ka fanu he nai keih loh, chuak ti tehna ka tiah a van ti. A lungfar tuk i, khah, ka nupi kan dawt kan duh tuk ko. Inn dang kan chuah lai kan ti i na nu le nih an duh loh. Cun zeikhom si zongah na nu nih hi chuak law a ka ti peng. Inn dang kan um lai kan ti zongah hi a duh lo. Cucaah khin nangmah nih teh na duh maw zeikhom si zongah vei lo ah na ka zul kho lai maw ti? Na ka zul kho lai maw ti? UA ram um hi ṭha te ngai u mu. A ti le mah i a nupi nih timi cu Chikkhat a ṭih tuk hna cu a nu le pa kha a ṭih tuk hna le a nu le a nu le pa nih kha zan ah nupi kha an auh le khah vei lo ah inn chungah um an ti. Inn chungah um, inn chungah an chia le a vapa kha va chuak cang, na um kho ti lo va chuak cang an ti le an chuak tal le atu thekset ah um cu. Kha bantuk in Kan fanu le an vale kan tu le cungah ṭhatlonak a rak tuahmi Laimi innchungkhar nan tampi. US ahhin nuva ai ṭhenmi a tam deuh hi vale innchungkhar lei in maw, nupi le innchungkhar ruahchan cingla lei in bia an tuh ruangah, thlak lo le thlak lo an i thlak tuk ruangah innchungkhar hi ai ṭhengmi tampi an um. Cu ve bantukin Joel ram ah nuva ai ṭhenmi a pahnihnak cu a phohpiammi. Va nih pa nih rianṭuannak ah nu dang he na duh? Khainu dang i na duhmi kha an pah, an nu nih caanrau tikah a theih tikah a na si innchungkhar na nuam ti lo ma hnuah ai ṭhenmi aw mah bantuk kha an um hoi. A cheukhat cu an nupile hna khi company ah rian an ṭuan, Laipa a dangdang he an i duhṭi, an duh, an i phoh pian, an pa nih theih, an i ṭhen. Ngakchia kong ti bantuk hna zongah hi buainak tampi US ram ah hi a rak um. Cu ve bantuk i a pathumnak i nu le va ai ṭhennak hi cu zu ruangah. Pa pawl hi zu an ding, headset in chungah an boi, an nupi le hna nih tuah awk an thei ti lo i rian an ṭuan. An vale cungah an lungdong i ai ṭhenmi hna zong tampi an um. Chim awk cu ka duh lo natein veikhat Indian ah ka kal lio ahhin zu dawr pawng ah lai dawr le zu dawr kha aa nai te si i lai dawr hmai parking te ah ka dir. Ka dir le mahka ahcun khika lei khi motor parking hmaiah nuva pahnih fak taktak an si. Zalh pazing si cu mu. Mah cucu a hmai te ah zudor um timi kha kei ka thei lo. Mah tikah uh, an si a milai upa pi an fa ni le pakhat ni le an kut i tlei pa atap pa cu an pa kha an nu nih a vok eh An pa nih an nu kha a vuak ding ma, an nu nih le rak ka vuak, rak ka vuak a ti. A si thiam ti lo ka ti le kei ka kal le kha zeidah nan duh ka ti le an pa kha zu cawk a duh le an nu nih khan aa An pa kha zu a va cawk tikah ID kha piah hau, ID US ram cu ID piah hau cu mu. ID a va piah tikah ID ah khan zu cawk a nga lo an kham cangmi si ma mipa kha zeitinik si si. Makha an rak kham cangmi si le an nu kha amah ai- an nu kha a ID ka cawk piak law a ti. A ti le an nu nih khan Zu ding ti hlah ka duh loh, kan bawi tuk, a si kho ti loh, atu zong hmanh na ri cang hi na hawile nih an dang let, a ti le mah khan an bawi le khua ka rua ti an pa kha kannih zong hlan lio ah zu ding kan rak si ve ti ka khua ka rua ti. Khah, ṭha te ngai ta ka ti. Na nupi le na fa hi na zaangfah hna maw, ka zaangfah hna ti. Khah, keimah nih kan cawnpiak lai le ṭha tein na ding lai i na nupi cungah bawinak na tuah lai lo. Zudin duh tuk lio ah khiti in tuah hlah, ti hlah tiah ti lio bak cu kut chuah sual khi a foi ngai caah khan kei ka rak thei cang cu. Ziahtiah cun ICA camp ah caan saupi rak ummi ka si. Tluangzuk group camp zongah caan saupi zuri paw rak congmi ka si tikah kei ka thei cu mu. Ka cawkpiak hen nan si bak tiatiapi ka cawkpiak lai ken. Ai lom taktak si. Na dawtnak khi cu zeitik hmanh ah ka philh lai lo ka upa a ka ti le a hau lo kal ko ka ti le makha mm, a kal Nu le va hi ka chim duhnak cu US ram ah hin zu ding ruangah nu le va ai ṭhenmi hi an tampi mu. Cucaah khan a donghnak ah tlangkawp ka duhmi cu a ṭha tein Nu le va zong i daw hna u sih. Zeitikhmanh ah zu hi a si kho ahcun bia zong ding hlah u, tha lo mu. Bia hrimhrim ding hlah u. Pakhat, a pahnihnak ah, nupi si pet ah, vale si pet ah, nan pahnih i dawt kho chung bak i i dawt u. Kannih nupa hi kan chim hna la. Zingka te kan tho kan kut kan i tle thla kan cang. Zan lei ah kan rak lawi thla kan cang. Rawi koi thla kan cang. Pathian sinah thla kan cam peng. Raw hi ṭha a ral amah zong rianṭuan vemi si tikah kha daite um nangmah cu nu cu nan thazang del lio cu mu. Daite ka umter. Keimah vial raw ka chuan ṭha te ka chuan i a min dih cang ti hnuah kha ti ka vai kholh ta lai ka ti le ti kai kholh i chikkhatte ka ṭhu ti hna ka ding i mah cun rawl kha kan ei. Thawmma, kan um le hla hna kha kan sa thut, video hna kha kan van zoh thut, ta thut le Pathian hla hna mah kho i thlacamnak kan tuah le inncung kan kai le kan i zingka tuante kan tho. Khati khan zalpani zong lunglawm te kan i pum. Khati khan caan kha nu le pa timi cu hmangṭi ding, a ṭha tein Pathian lung kha lawmter ding. Le asi nan innpa hna zong ṭha te dawt ding. Le nan innchungkhar a hrawktu ding bia, nupi si zong va si zongah nan i ralring hna dingmi cu nan nupa karlak i dawtnak a chattu dingmi bia hi nupi le chunglei a um zongah va le chunglei a um zongah zeitikhmanh ah makhakha control thiam hlah. thleidan thiam kha a hau. Cucaah nupi le chung, va le chung hiti bantuk bia tuah ruangah, an i thlak tuk ruangah nu le va ai ṭhen hnga lo ding ai ṭhenmi zu-er ram ah tampi an um. Laitlang zong ah tampi um. Cucaah Pathian duh lomi thil paohpaoh hi hrial i a ṭha tein mah le Pathian hi biatak tein Kan i pehtlai ahcun kan fale hna hi na nu na pa zeitluk zeitluk an thluak a va molh zongah na fale Bawipa nih cawisan hna lai. Nan rianṭuannak ah thluachuah a um lai. Cun hmailei nan karlangnak ah Bawipa nih mi a bawmchantu dirhmun ah thlaw an chuah peng hna lai. Cucu Jesuh min in sawm kan duhmi hna a si. A ṭha tukmi a si. Na rian ah ahohmah fawn hna hlah. Ngei rian na ṭuanṭimi minung he ṭha te dawl le rem tein um kha i zuam. Na tha an chiattu minung kha zeitihmanh ah va fua hna fawn hlah. Na chungah negative rimai paw a ṭha lomi paw hmunthul paw kha hlonh dih hna. Ṭhatnak lei khuakhang law nitin te na kaa hlang ahcun Na chan zong sau lai, Pathian thluachuah zong na dong lai. Mah kha donghnak ah chim ka duhmi si nan cungah kaa lawm mu.